Begrëissen Iech einfach häerzlech op eiser Pressekonferenz. Ech stelle fir d'éischt d'Leit och eng Kéier vir, D'Julie Oé, eben Member an eiser Nationalkoordinatioun an Juristin elo bei déi Léike, an eben den honorabele Marc Baum, och Member vun der Nationalkoordinatioun an Deputéierte fir déi Lénk, a meng Wéinegkeet, Anna Correia-Da Veiga, elo Assistant parlementaire bei déi Lénk säit Neier Joer virun Dësch. Eben op de Kontext an och eben op d'Haaptpunkte vun dëse Gesetzespropositioun virstelle wëll ech all deenen, déi aktiv un dësem Text geschafft hunn, e grouse Merci soen. Si hunn duerch hir Erfarung, juristesch Perspektiven oder perséinlech Zeienaussoe zu dësem Projet bäigedroen an ech hoffen, si erkennen sech an dësem Text. De erëm. Hannergrond an Inspiratioun fir dëse Propositioun baséiert sech op d'Empfeelunge vum GREVIO, dem Expertegrupp vum Europarot, dee bei der Ëmsetzung vum Istanbuler Konventioun d'Länner zu Rot steet. Zousätzlech hu mir eis un de Best Practicen aus den Nopeschlännere baséiert, Frankräich an d'Belsch, orientéiert. Kombinatiounen aus den internationale Recommandatiounen an Zesummenaarbecht mat betraffene Persounen huet eis motivéiert, den nächsten Niveau anzeschloen, dësen Gesetzesprojet ze verfaassen an ze deposéieren, genee virum 8 Mäerz, dem internationalen Dag vun den Fraerechter, well een dann och déi gewëssen Opmierksamkeet kritt. Firwat dëse Gesetzesprojet? Fir erauszezéien, All Mënsch, deen ënner kierperlecher, sexueller oder ekonomescher Gewalt leit, wäert duerch dëse Gesetzesprojet geschützt ginn. Mir hunn eis awer entscheet, an dësem Gesetzesprojet eng genderspezifesch Sproochgebrauch, also d'Gesetz eben an enger genderspezifescher Sproochgebrauch ze formuléieren, well majoritär d'Affer Frae sinn an d'Täter majoritairement Männer sinn. Einfach fir e puer Zuelen, eben d'Statec huet 2020 ervirgehuewen, datt se 9,8 Prozent vun de Fraen sinn, kierperlecher, sexueller oder ekonomescher Gewalt ausgesat. An deene meeschte Fäll ass et den Täter, de Partner, ass den Täter de Partner oder Ex-Partner oder eben och den enken Entourage. An och kënnt aus den Zuele vun 2022 eraus, datt 981. 983 Interventiounen am Kontext vun haislecher Gewalt vun der Police gemeet gi sinn, mee nëmmen 81 Dossiere registréiert goufen, also Dossieren, Prozedure goufen opgemaach. An da freet ee sech einfach, Mä firwat ginn net esou, firwat ginn net esou vill Fäll esou richteg verfollegt? Dës Diskrepanz huet aus eisen Aen kloer Erklärungen, an zwar d'Realitéit vun den Afferen. Wann eng Fra de Courage opbréngt, fir hir Gewaltbezéiung ze verloossen, steet se virun engem Bierg vu Problemer an Hürden, Wunnengsproblemer, finanziell Laascht fir juristesch Prozeduren, D'Käschten fir medezinesch Versuergung an och psychologesch Betreiung an d'Situatioun gëtt och nach méi komplex, wann zum Beispill Kanner am Spill sinn, d'Fra finanziell vum Täter ofhängeg ass, d'Fra en Openthaltsgeneemegung iwwert de Partneriat kritt huet an d'Fra e Migratiounshannergrond huet oder mat engem Handicap lieft. D'Intersectionalitéit spillt eng entscheedend Roll an dierft an engem gesetzlech Kader an eisen Aen net feelen, well se d'Vulnerabilitéit vun den Afferen nach exponentiell verstäerkt. D'Rechnung ass awer séier gemat fir d'Affer, si hu méi ze verléieren wéi den Täter. An dës Gesetzespropositioun sëtzt e kloert Zeechen, andeem si d'Muechtverhältnisser vum éischten Dag un erëm equilibréiert, vun der éischter Interventioun vun der Police bis zur finaler juristescher Entscheedung gëtt d'Affer geschützt an dësem Gesetz. viséiert, datt d'Affer juristesch Hëllef kritt, an zwar all Affer, déi genderbaséiert an halteg Gewalt erliewen. Den Affer gëtt wärend der Plainte, am strofrechtleche Prozess an dono den éischte Schutz juristesch an ekonomesch Ënnerstëtzung ugebueden. Ech ginn elo d'Wuert eben un d'Julie Hoé, well wat Iech eng Kéier erkläert, wat ass nei dran a firwat menge mir, dass déi heite Gesetzespropositioun besser ass wéi déi vu virdrun. Voilà.
Merci Anna. Jo, dann exposéieren ech eng Kéier kuerz d'Kontoure vun der Proposition de loi, déi mer déposéiert hunn. En effet ass se op zwee Haaptpilieren opgebaut, dat wier eng Kéier Préventioun an eng Kéier Protektioun. D'Proposition de loi soll also an deem Kader sécherstellen, dass d'Affer vu Gewalt géingt Fraen net duebel bestrooft ginn. E ganz wichtege Punkt ass fir eis an deem Kontext d'Assistance judiciare. Mir wëllen nämlech, datt d'Affer vun haislecher Gewalt alleguerte pauschal e Recht op gratis Assistance judiciare hunn. Firwat ass dat elo wichteg a firwat fanne mer dëst spezifesch fir Affer vun haislecher Gewalt wichteg? Dofir ass et wichteg, den aktuelle System ze verstoen. Ënnert deem ass et nämlech esou, datt d'Assistance judiciare fir all Aart vun Demarche muss nei beuntraagt ginn. All Demande gëtt also eenzel behandelt. Onofhängeg dovu wéi vill Dossieren datt parallel lafen a kritt een d'Assistance judiciaire eng Kéier net, da kritt ee se normalerweis ni, ausser wann ee ka virweisen, datt déi finanziell Situatioun sech considerabel verschlechtert huet. Dofir geet et awer net duer ze soen, datt ee méi Affekotekäschten huet, well ee méi Dossieren huet, mee do muss ee wierklech kënne beweisen, datt een notamment seng Aarbecht verluer huet. Dat ass extrem realitéitsfriem a Fäll, wou souwuel penal wéi och zivil an administrativ Demarchë parallel lafen. An a Fäll vun haislecher Gewalt ass dat justement le cas, well hei gëtt et jo eng strofrechtlech Demarche, da kommen zivilrechtlech Froen dobäi, notamment wa Kanner am Spill sinn, wann d'Affer sech wëllt scheede loossen, da kënnt natierlech alles, wat. Partage des biens ass also dann och dobäi. Dono kommen eventuell administrativ Problemer, wann een Hëllefe beuntraagt, déi ee vläicht refuséiert kritt, oder wa Problemer mam Logement dobäi kommen. Eventuell kommen dann och openthaltsrechtlech Demarchen dobäi oder eeben Droit du travail, falls déi professionell Performance eeben ënnert där ganzer Situatioun leit an d'Fra dann nach misst en eventuell Licenciement contestéieren. Esou gëtt da schlussendlech de Fakt, Dass een e Recht wëll akloen, e Faktor, deen Aarmut entstoe léisst, an dat ass fir eis inakzeptabel. D'autant plus ass dat nach méi paradoxal, wann ee weess, dass e presuméierten Täter, deen am Prisong ass, onofhängeg dovun, ob en definitiv condamnéiert ass oder an Untersuchungshaft sëtzt, pauschal eng Assistance judiciaire fir all seng Dossiere kritt, hien et sech also ka leeschten, duerch all Instanzen ze goen, an dat presuméiert Affer net. An dat ass en Ongläichgewicht, wat mir wëllen ausgläichen. Zudeem hu mer en Deel vun eiser Proposition de loi och op d'Mesures de protection fokusséiert, déi et effektiv aktuell scho ginn. A mir wëlle sécherstellen, dass déi ebe méi effektiv gestalt ginn, fir dass méi Leit dovu kënne profitéieren. A bei der Elaboration vun der Saach hu mer eis och a scho bestehende Schutzmesuren aus aneren EU-Länner inspiréiere gelooss, déi de Kampf géint d'Gewalt géint Frae méi konsequent féieren. wéi mir aktuell. Zu deene Mesurë gehéieren notamment déi dräi follgend, déi ech Iech elo géif kuerz virstellen. Fir d'éischt wëlle mer méiglech Schutzmesuren op Familljemembere kënnen ausdeelen. Aktuell kann nämlech just Affer dës Mesure beuntragen a se kënnen eventuell nach op d'Kanner iwwerdroe ginn. Mee esou kann et dann oft sinn, datt eben d'Familljemember vum Affer an de Fokus vun engem presuméierten Täter réckelen, sief et dann eben, fir der Famill nozestellen, fir psychesch Gewalt op d'Opfer auszeüben oder eben de Kontakt zu der Famill notze fir d'Mesure de protection ze ëmgoen. An dofir fanne mer, datt dat eben eppes ass, wat einfach ka verhënnert ginn, andeem et eben méiglech ass fir d'Famill, wann dat gewënscht ass, an. wann et effektiv an deem Fall e Risiko besteet, dat kënnen dorop auszedehnen. Zweetens ass e ganz wichtege Punkt och eng effektiv Prise en charge vu Kanner, déi Zeien oder Affer vu Gewalt am Stot gi sinn. Déi brauchen hei oft eng psychologesch, therapeutesch oder psychiatresch Betreiung, egal ob dat elo temporär oder definitiv ass. Fir dass e Kand esou Suivi kann ufänken, brauch et awer am Fall vun enger Autorité parentale conjointe, wéi dat quasi ëmmer de Fall ass, den Accord vun den zwee Elteren. Problem ass awer elo, dass de gewalttätegen Elterendeel generell wéineg Intérêt dodrun huet, dass d'Kand esou e Suivi kann ufänken, well do jo dann eventuell belaaschtend Detailer iwwert deen Elterendeel kéinte erauskommen. An dee kann dat dann och einfach blockéieren. An dofir wëlle mir dann och, dass et kann als Mesure ugefrot ginn, dass dass e Suivi ebe kann accordéiert ginn ouni Accord mam Elterendeel, dee presuméiert gewalttäteg ass, fir dass dee Suivi garantéiert ass a well dat och, natierlech am Intérêt vum Kand ass. An en anere wichtege Punkt vun der Proposition de loi ass, dass mer wëllen évitéieren, dass sech en Affer an enger Positioun erëmfënnt, wou et kee Logement zur Verfügung huet a wou een da virum Näischt steet. Dofir fanne mer, dass et misst méiglech sinn, e temporäert Notzrecht vun engem Familljendoheem dem Affer plus de Kanner zouzeschwätzen, fir eeben dann déi néideg Zäit ze ginn, fir en neit Logement ze sichen An dat wëlle mir dann och eben als Mesure de protection definéiere loossen. Generell wëlle mer, dass d'Definitioun vun de Leit, déi kënne vun de Mesures de protection profitéieren, erweidert ginn, esou dass et ne dann nëmme néideg ass, dass de presuméierten Täter an d'Affer zesumme gewunnt hunn. Dat ass virun allem a Fäll vu Partnerschaftsgewalt extrem wichteg, vue dass et ebe mëttlerweil nëmme automatesch esou ass, dass eng Koppel och zesumme wunnt. Ausserdeem ginn et och Forme vu Gewalt géint d'Fraen, déi elo net doraus resultéieren, dass déi Persounen zesumme gewunnt hunn, mee déi zum Beispill och aus familiäre Streidereie kënnen entstoen, zum Beispill Sträit ëm eng Ierfschaft, wou ee sech da méi eraushëlt par rapport zu enger Fra, wéi een et géif par rapport zu engem Mann. An dofir fanne mir d'Modernisatioun vun der Terminologie batter néideg. Ech hat elo eng Kéier kuerz de Punkt vum Logement ugeschwat an ech géing elo nach eng Kéier méi allgemeng op déi Optik vum Logement ugoen, well mir wëllen nämlech fir all Affer vu Gewalt géint d'Fraen den Accès zu engem Logement evitéieren a mir wëlle virun allem evitéieren, datt se virum Näischt stinn. An do hu mer eng Rei Mesuren, déi mer an der Proposition de loi ageféiert hunn. Dat wier emol fir d'éischt de Fakt, datt Accès fir d'Fraenhaus muss garantéiert sinn, an dat och fir Fraen, déi keng visibel Tracë vun haislech Gewalt droen, well soss verfale mer an e ganz geféierlecht Muster vu Dat do war net schlëmm genuch. Waart nächst Kéier bis de Partner méi fest draschléit an da kommt der erëm. An dat ass natierlech inakzeptabel an dat dierf och net sinn. Zweetens dierf den Accès an d'Fraenhaiser och net vum Openthaltstitel vun der Fra ofhängeg sinn. Aktuell ass dat leider esou. Dat heescht, Fraen an enger irregulärer Situatioun hu guer keen Accès a Fraenhaiser an a verschiddene Situatiounen ass et eng rechtlech Grozon, well kee weess, wéi en domat soll ëmgoen. Dat sinn d'Fäll vun dem Touristevisum, der Asylprozedur oder der. Report à l'éloignement, also der Duldung, do brauche mer och rechtlech Kloerheet. An d'Kloerheet muss ganz kloer sinn, datt dat einfach e Recht ass, an e Fraenhaus eranzekommen. Ausserdeem froe mer, datt d'Contributioun, déi eng Fra eventuell ka bezuelen, wa se an engem Fraenhaus wunnt, net méi wéi zéng Prozent vun hirem Revenu ka sinn, well soss kritt Persoun ni méi Accès op den normale Logementsmarché, well de kann jo guer net beweisen, datt e genuch Ressourcen huet an et ass natierlech op déi laang Sicht schiedlech. Zudeem wëlle mer, datt Affer vun haislecher Gewalt effektiv iwwer all Mesure fir Logementer an Aiden informéiert ginn, déi se kënnen ufroen, an der Optik ebe fir hinnen den Accès op de Logementsmarché ze erliichteren an hinnen deen Drock ewechzehuelen. Zudeem wëlle mer och, dass déi Affer kënnen prioritären Accès zu de Logement abordable kréien, well Noutstrukture si schéin a gutt, se sinn och ganz wichteg, mee si kënnen net zu enger Dauerléisung gi fir eng Fra mat hire Kanner. En aneren Aspect vun der Proposition de loi ass da méi am Kader vum Droit pénal, well mir wëllen do sécherstellen, dass all Form vun haislecher Gewalt effektiv ka bestrooft ginn. An dofir wëlle mir ekonomesch Gewalt an de Code pénal aschreiwe loossen. Sou, wat ass ekonomesch Gewalt? Ekonomesch Gewalt ass da ginn, wann eng Persoun eng Emprise op säin Affer huet an deem Affer duerch déi Emprise soit verbitt, seng finanziell Ressourcen ze benotzen, fir essentiell Produiten ze kafen, siefen et Liewensmëttel, Kleeder, Hygiènesproduiten oder aner Saachen, engem Affer verbitt, finanziell onofhängeg ze sinn, duerch eben de Fakt, dass eng Formatioun gemaach gëtt oder dass d'Affer eng Aarbecht huet, oder an dem Affer sengem Numm Scholden ophëlt, an dës misst fir eis fir eis ganz kloer eng Strofdot duerstellen, an et géing en plus net nëmmen Affer vu Gewalt géint Frae schützen, mee och vulnerabel Persounen, déi an engem Onofhängegkeetsverhältnis zu der Famill stinn, kéinten doduerch méi effektiv beschützt ginn. Ausserdeem si mir och der Opfaassung, dass Preventioun a Protektioun nëmmen da kann effektiv funktionéieren, wann d'Affer iwwert all seng Rechter informéiert gëtt. Dofir wëlle mir eng Rei nei Mesuren am Code de procédure pénale aféieren, fir ze garantéieren, dass dëst dann och geschitt. Esou sollen Affer vun haislecher Gewalt de facto iwwer all Schrëtt vun der Prozedur informéiert ginn, an dat onofhängeg dovun, ob en Affer Partie civile ass oder net, well dat ass e perséinleche Choix an do ginn et vill Grënn, déi dofir respektiv dogéint schwätzen. Dat soll notamment och fir d'Exécution des peines gëllen, also wann en Täter eventuell an den oppene Vollzuch kënnt, aus der Untersuchungshaft entlooss gëtt oder fräi kënnt, ob dat elo ass um Enn vun der Peine oder méi fréi. Dat erméiglecht nämlech den Affer sech esouwäit ze organiséieren, datt all net gewolltene Kontakt mat dem Täter, dem presuméierten Täter, kann evitéiert ginn, well et ass oft, An esou Situatiounen, wou et dann zu engem neie Gewaltausbroch, zu enger neier Gewaltdot kënnt, wann d'Affer driwwer informéiert gëtt, ob en Täter, respektiv e presuméierten Täter un engem Preventiounsprogramm deelhëlt, kann et natierlech och besser aschätzen, wéi d'Zukunftsperspektive vun engem Kontakt mat där Persoun dann eigentlech sinn. An dofir wëlle mer och dat aféieren. Zudeem wëlle mer duerch d'Proposition de loi sécherstellen, dass, falls d'Police entzwousch intervenéiert, well et e Fall vun haislecher Gewalt gouf, de Parquet automatesch driwwer informéiert gëtt. Firwat ass dat elo wichteg? Well de Parquet huet jo a Lëtzebuerg d'Méiglechkeet, sech selwer ze saiséieren. Dat heescht, de Parquet ka selwer decidéieren ze enquêtéieren. A Grad a Fall vun haislecher Gewalt ass et oft esou, datt d'Affer relativ laang zécken, ob se soll e Plainte maachen oder net, aus evidente Grënn. An dofir wier et da wichteg, datt de Parquet ebe wéisst, déi Saache si geschitt, wëll ech do enquêtéieren. Dat géif dem Affer dann och déi néideg Zäit ginn, fir eventuell méi spéit an der Prozedur dann och aktiv ze ginn. Wat mer och wëllen, ass, datt am Fall vu sou enger Police-Interventioun en Affer direkt driwwer informéiert gëtt, dass ee Blessure kann dokumentéiere loossen, wou een dat ka maachen, respektiv wéi eng aner Mesuren et ginn, fir dass ee kann Hëllef sichen a wou een déi Hëllef fënnt. Dat ass och eppes, wou mer mengen, dass et eeben dem Affer e bëssen d'Angscht ewechhëlt virun där Prozedur, déi et muss engagéieren an dann och effektiv kann dozou féieren, dass dann eebe méi Prozeduren da schlussendlech och gemaach ginn an dass méi Täter verurteelt ginn. An eise leschte Punkt vun der Proposition de loi, also de leschten Haaptpunkt, ass u sech, dass et och dovun ofziilt, dass all Affer vu Gewalt géint Fraen Accès zu dëse Mesuren huet, an dat onofhängeg vun hirem Openthaltstitel. Ech hat virdru schonn den Accès un d'Fraenhaiser ugesprach. Mee mir hunn och nach weider Verbesserunge vun der aktueller Legislatioun en vue. Zum Beispill wëlle mer verhënneren, dass Fraen, déi Affer vu Gewalt sinn, mee keen offiziellen Openthaltstitel hunn, en Accès zu den Indemnités à charge de l'État kréien. Wat ass dat? Dat ass u sech, dass ee ka froen, dass d'Dédommagementer vum Stat iwwerholl ginn, wann en Täter net kann oder net wëll bezuelen. An dann ass dat eben de Stat, deen dofir suergt, dass en déi Suen dann zeréckkritt, wa méiglech. Aktuell ass dat just de Fall fir Fraen an enger irregulärer Situatioun, wa si Affer vu Mënschenhandel sinn. An hei wëlle mir dat eben esouwäit ausdeelen, dass ausdehnen, dass och eng Persoun, déi Affer vu Gewalt géint d'Fra ass, dat kann ufroen. Ausserdeem wëlle mer d'Immigratiounsgesetz moderniséieren, fir dass Affer vun haislecher Gewalt en automateschen Openthaltstitel kréien. Dat ass nämlech aktuell net de Fall. Et gëtt zwar eng Méiglechkeet, fir esou een Openthaltstitel unzefroen, Mee deen ass u sech éischtens emol jiäert, dass eng Plainte gemaach gëtt, dass d'Affer Partie civile ass an dann an deene meeschte Fäll gëtt dann och gesot, dass d'Gewalt net schlëmm genuch war. Dat fanne mir u sech komplett mënschlech inakzeptabel an och juristesch, well dat ass jo da wierklech eppes, wat eng Fra, där hiren Openthaltstitel entweder vum Täter ofhält oder déi guer keen huet, Dovun ofhält sech Hëllef ze sichen, well den Openthaltstitel ass fort, d'Logement ass fort, et kritt ee souwisou keng Hëllef, jo da bleift een, egal wéi schlëmm et ass. An dat ass eppes, wat fir eis absolut net geet. An dofir plädéiere mer dann an der Proposition de loi dofir, dass en automateschen Openthaltstitel fir Affer vun haislecher Gewalt ageféiert gëtt. An dat betrefft eben all Form vu Gewalt géint Fraen, eben net nëmme klassesch haislech Gewalt, wéi mer se kennen, mee och Forme vu Gewalt géint Frae wéi Zwangsheirat, Mutilation génitale féminine, also d'weiblech Genitalverstümmlung, an aner Saache wéi Zwangsadoptioun, ebe fir ze verhënneren, dass Fraen souwuel hei am Land Affer dovu ginn, wéi och riskéieren, an e Land zréck ze mussen, wou se dovu géifen Affer ginn. Dat war elo alles vu menger Säit. Ech hoffen, dat war kloer genuch erkläert. An da ginn ech dem Marc nach d'Wuert. Jo, merci. Merci, Julie. Effektiv, dat ass e grousst Gesetz, dat ass e komplext Gesetz. Normalerweis, wann ee Propositions de loie mécht, da kuckt een, een, zwee Artikelen ze änneren oder bäizefügen. Hei ass et wierklech, Mir hu laang un deem Text geschafft. Mer hunn, wéi d'Anna gesot huet, mat ganz ville Leit diskutéiert, och mat ganz villen Affer vu haislecher Gewalt. A mer sinn zu deem doten, deem doten Text komm. An ech soen och dem Julie Lineke ausdrécklech Merci, wat eis juristesch dat och esou gemeet huet, datt, datt et, Wéi mär hoffen d'Staang hält. Ech wëll daf och nach ganz zum Schluss, an do hutt wahrscheinlech och Froen nach zu deem Text, kuerz drop opmierksam maachen, datt mer am Mee d'lescht Joer eng Propositioun gemeet hu fir eng Verfassungsännerung, fir d'Recht op Ofdreiwung a Verhütung an d'Verfassung anzeschreiwen. An ech soen dat elo enker e bëssen aus, Aus Aktualitéitsgrënn, well mer hunn entretemps dräi Avisë kritt zu deem, zu där Proposition, déi éischt vun der Mënscherechtskommissioun, déi ass am Dezember komm, dunn virun dräi Wochen ass den Avis vum Site Fraen an Gender komm a gëschter ass dee vum Planning familial komm. An dat, wat ee soe kann, dat ass, datt déi dräi Organisatiounen wierklech enthusiastesch, Sinn, kann een net anescht soen, wat déi dote Propositioun ugeet. A mer sinn och immens frou driwwer, datt och d'GIFF, déi de Fraestreik organiséieren, dat als eng vun hire Haaptfuerderunge erausgeholl huet. An ech ka just ukënnegen, datt mer um Ball wäerte bleiwen. Mer kréien Esou vill kann ee scho soen, och nach aner Avis'en deemnächst eran, an mer probéieren och eng gewësse gesellschaftlech Dynamik ronderëm déi Fro hei zu Lëtzebuerg ze entfachen. An déi dräi Organisatiounen hunn notamment och gesot, datt si bereet sinn, wierklech aktiv dorunner matzehëlfen, datt mer eng grouss gesellschaftlech Debatt kréien, an der Hoffnung, datt Dat eng Ampleur kritt, déi dann herno dozou féiert, datt 40 vu 60 Deputéierten deen Text mat ofstëmmen.